Petai rhywun yn gofyn i mi dychmygu golygfa ddelfrydol, byddai delwedd fel yr un yn y poster reilffordd yma, Yn dod i fy meddwl yn syth. Yn enwedig, poster o tridegau a phumdegau y cyfnod hwnnw pan fyddai'r cwmniau rheilffordd yn gwahodd arlunwyr enwog i creu byd o wyliau perffaith. Roedd paradwys ar gael am bris tocyn dwyrnod, dim ond un peth oedd ar goll, y trên ei hun. Mi fyddai'r arlunwyr yn gadael y trenau stêm brwnt a swnllyd allan o llun yn fwriadol rhag iddynt amharu ar yr olygfa. Yn Aberystwyth, comisiynodd British Rail Harry Riley i creu delwedd o gwyliau perffaith, ble mae pawb yn gwenu, yn pawb yn ffasiynol iawn, a mae'r traeth, wrth gwrs, yn felyn. Yn y gorffennol, dibrisiwyd gelf a ded y poster. Mae poster yma yn celf commercial, ddim celf gain, ond mae'n werth i weld. Achos mae'n difaesgar iawn. Yn y ffordd mae'n defnyddio lliwiau a'n y ffordd mae'n defnyddio cyfansoddiad. Technoleg graffeg y cyfnod, yn golygu bod modd creu amrywiaeth o liwiau allan o bedwar plât lliw sylfaenol. Mae bobl yn y poster yn edrych yn iachus iawn ac yn hapus. Maen nhw'n cynrychioli rhywbeth arbennig ym Mhrydain ar ôl yr Ail Ryfel Byd, y dechreuodd y National Health Service, er enghraifft, a'r Welfare State. Mae pobl yn Llymustair. Rhaid i chi fynd i Oreelay i weld peintiadau, ond roedd posteri fel hyn i weld dros Bryden i gyd. Ar y prom yn Aberystwyth, mae'r arlunydd Meirion Jones yn braslunio rhai syniadau. Mae'r rhan fwyaf o'i waith yn ymwneud â ffigurau yn aml wedi ysbrydoli gan y môr. Mae Meirion wedi dewis safbwynt ar gyfer tyniau lun sy'n agos iawn i'r un gymerodd Riley. A beth ti'n wneud nawr, Meirion? Wel, ar y foment, dechrau braslunio gosod y sefyllfa, dod yn gyfarwydd â teimlad Aberystwyth, y bwa neu'r arch ma' sydd yn y bae fan hyn, gweld le ma'r cysgodion yn disgyn a jyst cael teimlad y lle yn gyffredinol i i ddechrau off. Symud ar yr awyrgylch a... Ie, yr awyrgylch a patrymau sydd yn digwydd yn y yn y bryniau lan mana'n Bryn Constitution. Wedodd rhywun wrtha i unwaith, na ddylech chi roi lliw pan 'ych chi'n braslunio achos dyw'r lliw byth gyda chi fel arfer ar y ballet so beth beth ydw i'n neud yn bersonol yw... Ie. ...rhoi fe miwn, geirie, disgrifio'n fanwl pa fath o liw sy'n y môr fan hyn nawr, beth yw ansawdd y cysgod sy'n mynd ag ati yndyw e? Mae'n bywiog iawn yndyw e? Wel, fi'n credu bod Aberystwyth yn lle bywiog beth bynnag mae'n gwirionedd yeah. yndyw e? Er bod bethau static iawn, mae pethau arhosol, yeah. mae lot o fynd a dod, mae a lot o bobl yn mwynhau, lot o chwerthin, lot o afiaeth yndyw e? Yeah.
I fyny'r prom, mae'r arlunydd Catrin Williams wedi gosed â hi'n yng nghanol yr ymwelwyr. Magwyd Catrin ar fferm yn ardal y Bala ac mae'r cefndir hwn yn cael ei amlygu yn ei gwaith. Ond, ers symud i Pwllheli, mae'r môr wedi dod yn hoff destun. Mae'r papur pinc yn ymddangos yn llachar o bosib, ond mae'n fodd i gadw'r cyfansoddiad at ei gilydd ac yn gosod cywair a gwaith. Mae Catrin yn gweithio gyda'r pastelau mewn ffordd bywiog iawn. Shwt mae hi'n ymateb i'r testun sydd o'i blaen? I fi, wel, dw i'n gweithio'n eitha' yym emosiynol, ti'n gwybod, yy dwi'n chwarae i ddechrau, a dwi isio mynd i fwynhau o gynta'. Yym dwi'n newid o drwy'r adeg, y peth ydy, ma' ma' ma'r tirlun draw yn fan 'cw yn newid drwy'r adeg, ma'r gole'n newid. drwy'r adeg a dwi'n yeah, yeah. dwi'n hoffi hynna, dwi'n hoffi gweithio ar ben a datblygu a cael siapio. A hefyd yn ddamweiniol nath y dŵr disgyn ar y papur. A, ond beth sy'n neis o wan ydy, unwaith wedi sychu, mae'n dechrau crychu, a mae'n datblygu i, iddo fo fynd fwy waith texel ar ôl fi fynd yn ôl i'r gweithdy. Um, dwi, dwi, dwi eisiau emosiwn y lle mwy na, na yr poster ei hun, mae mor Saesnig a i fi Dwi yn Gymraes, dwi, dwi yn ymwybodol o ddiwylliant Aberystwyth a barddoniaeth a'r chwedlau o gwmpas yr ardal yma. Felly i fi mae o'n yn, yn mwy emosiynol, mae'n dod o tu fewn felly. Dwi'n licio defnyddio aml gyfrwng achos i fi mae o'n gwneud o'n haws. Ti'n gwybod, 'sa chi wedi rhoi pensel i fi, Faswn i'n deud bod chi'n greulon heddiw yma. Faswn i'n gallu neud. Ond, ond i fi, dwi isio lot o wybodaeth um, sydyn, siapiau, lliw,
Mae yna tipyn o her y gweithio yng nghanol y cyhoedd. Ar yr un pryd, maen nhw'n rhan o testun, yn falle maen nhw'n bwydo y syniadau ar y lunydd. Mae Marian wedi gwahodd Rhian i fod yn fodel. Dyma'r ffordd mae e'n rheoli osgo corff i destun a chasglu gwybodaeth fanwl am siâp a chyhyrau ar ddillad. Marian, ti'n defnyddio ffigur yn y tirwedd. Mae hwn yn arferol nawr. Wel, Mae'r ddou beth yn diddori fi, timod. Mae'r uh, tirlun sydd yn gwmpas yn, yn gyffroes iawn. Mae'r, fel, fel ni'n gweld yn barod, mae'r, mae gole'n newid trwy amser, mae lliw yn dod yn llachar iawn nawr ganol y dydd, ynddo fe. Ond beth sy'n neud y llun i fi'n bersonol yw y bobl sy'n yn y llun, creu'r peth narratif yma. Hynny yw, person mewn gwagle, mae ma fe'n ddiddorol iawn, neu grŵp bach o bobl hefyd, a'r falle y gwagle sydd rhwng y bobl. A beth dwi'n edrych man hyn mewn ffordd yw beth yw'r stori. Mae fe'n debyg iawn i paragraff gyntaf stori fer. Ti'n gosod y sefyllfa, awgrymu'r cymeriadau, a, a gorffen yn fan'na. Mae'r sawl sy'n gweld y darlun wedyn, dwi'n credu, mynd i Weitho, diweddglo ei hunen wedi greu'r stori.
Does dim dirgelwch ynglŷn â neges Riley, mae'n rhoi ysbysiad di-gywilydd ar gyfer gwyliau yn yr haul yn Aberystwyth. Nod ein harlunwyr ni yw cyfleu rhywbeth mwy dwys. Mae gwaith Now Catrin yn symud ymlaen ac yn datblygu yn y ffordd diddorol iawn. Beth yw cam nesaf? Yym, wel, dwi wedi mwynhau y, y datblygiad. Dwi'n gweithio mewn haenau uh, a lliwiau gwahanol a newid pethau a ddim bod yn rhy ofalus fel, fel mae Sais dweud, precious, ti'n gwybod? A wedyn um, dwi wedi dechrau manylu mwy ar yr uh, adeiladau A symud, merch yn symud o'r mynyddoedd lawr i'r dre. A wedyn dwi am ganolbwyntio mwy, dwi'n meddwl, ar, ar y siapiau'r adeiladau. Ti'n neud lot o'r uh, bryn tu ôl, Constitution Hill. Do, dwi wedi mwynhau hwnna.
Yeah. Ond dim, wel, dim byd am uh, y bobl, ti ddim yn dewis. Na, dydy'r yeah. bobl, dos e ddim bobl yma, nagos. Yeah. Mae, mae, dwi'n wedi neud, dwi wedi, mae hwnna'n cael ei wneud yn ddiarwybod i fi i rw radde.
Symudiadau'r golau yn fwy na symudiadau'r bobl sy'n tynnu llygad Catrin, siŵr o fod. Tra bo'r arlunwyr yn gweithio, es i ymweld ac Amgueddfa Geredigion, hen sinema gynt. Yma fe welwch fod yr hen posteri reilffordd wedi cael bywyd newydd ymhlith y souvenirs. Mae posteri reilffordd yn Ithaca Travel yn y hen sinema yma. Mae cymeriadau a ffasiynau yn syth allan o Hollywood. Gofynnais i rai o trigolion oedd yn arfer dod yma ar eu gwyliau yn nyddiau posteri deniadol

Mae pawb yn hapus. Awyr lach, ie. Awyr bob dydd fel yma. Beth am ymateb ein harlunwyr i'r poster? Mae bobl yn yn eitha glamorous on'd 'yn nhw? Ma'n eitha glamorous. Ie. Odi, yn enwedig gyda'r specs gwyn 'ma fel hyn nawr. A pan chi'n meddwl yy o o ble o'dd yr yy y trwch o b- bobl yn dod i Aberystwyth efo d- dinasoedd mawr diwydiannol Lloegr. Ie. O'dd hwn yn cyferbynnu yn yn gryf iawn gyda eu cynefin nhw oedd yn llwyd ac yn fwglyd ac yn llawn simneiau diwydiant ac ati. Mae'n hoffi y boi fan hyn gyda rhywbeth yn y yn y poced. Ie. Mae'n siŵr fod bod y boi 'ma drawr y prom yn coginne yndyw e? Ti wedi weld e?
Ydi.
Wel dwi'n hoff iawn o'r o'r o'r darlun. Dwi'n meddwl bod o'n yn gweithio fel hysbys gwych o i Aberystwyth. Beth am yy y ffasiwns yn un ffordd? Wel ie. Yr eitha retro on'd 'yn nw?
Wel dwi 'di trio dwi 'di trio. Ie. O ie ydi ie.

Ie. O- oedd e, f- f- fel ti'n gwybod, yn yy yn dylunio'r gymuned oedd y- oedd yn crynhoi yn y Folies Bergère, y Moulin Rouge yn Paris. Ie, ie. Ag eto i gyd, ma' cymdeithas o bobl yn gallu datblygu mewn wythnos o wylie yn'w e? Ma' rywun yn byw drws nesa i ti... Ie. ...yn y gwesty a chi'n cwrdd... Ie. ...i ga'l drink a 'ych chi'n ffrindie am oes yn'w e? A ma' rhai o nw yn datblygu mwy gyflym na hynny. Odi a ma' ca- cadwraethe priodasau a pethe'n digwydd yn sgil y peth yndo's e? Mae yna lot o hiwmor ynddo fo, dwi'n meddwl. A hefyd y traeth melyn. Dwi'm 'di Traeth gweld- melyn? Dwi'm 'di gweld y melyn 'ma Na. heddiw 'ma.
Ydy, mae'r traeth yn y poster yn lliw gwahanol. Ac ar ben hynny, mae arlunydd y poster wedi anwybyddu peth mwyaf amlwg a lan y môr yn Aberystwyth. Mae poster Riley yn llawn prysurdeb. Ac mae Catrin yn brysur iawn hefyd. Ti'n cyflwyno y marciau du gyda'r inc. Nawr, beth mae hwn yn cyfleu? Yy mae roed mwy o strwythur iddo fo mm. a um, dwi'n eitha licio'r siapiau er enghraifft y llif y môr neu, neu siapiau symudiad yn y gwaith. Dwi jyst yn datblygu'r peth er mwyn datblygu fe eto mm. i'r darn gorffenedig. Peth arall, oedd y link yn wlyb yn dweud, sy'n mae'n... Yndi, a hefyd...
Llifo yn y ffordd wahanol i pastel. Yndi, a mae'r Llên ddifyr. A ma' llun nawr yn ga'l bywyd ei hunan rili yn y ffordd on'd yw e? Wel mae'n dechre troi fel cerddoriaeth i rywun... Hmm. ...o'dd e yym mae'n atgoffa fi o o rwbeth gen Debussy mewn rhannau... Ie? ...mae'n siŵr. A falle ryw... Lan y môr? ...ie a falle falle dipyn o storm yn fan 'na ti'n gwbod... Ie. ...wed- wedyn mae o 'di mynd i i i i... Ti'n cychwyn wrth arafaslinio wedyn ma' rwbeth yn mynd yn dda wedyn ma' rwbeth yn mynd yn flêr a rwbeth mynd yn llanast. a wedyn ti dal i weithio yno fo, a wedyn mae'n dechrau cyfleu i fywyd i hyn yn rhywle dda. Mae'n cymryd dros yna yna wedi bod. Ie. Dwi wedi bod yn ddiweddar ddim yn dymyddio dim llawer o inc du pryd dwi yn braslinio allan. Mm. Felly mae'n braf cael bod mwy rhydd heddiw yma, achos yn aml iawn hefyd, nedig pryd oedd y blant yn fach, do'n i ddim yn gweithio gymaint yn yr awyr agored, o'n i'n ynghlwm mwy yn y cartra. So mae sefyllfa y gatre, yn chwarae ran yn y ffordd sy'n gweithio? Yndi, ddim yn unig yn y syniadau dwi'n ddymyddio yn yng ngwaith hmm. personol, mm. ond hefyd yn y patrwm y mywyd, mm. dim patrwm yn ngwaith dyddiol i.
Yn fy marn i, mae bywyd teleol yn rhoi rhythm arbennig i waith celf merched. Tra bo'r arlunwyr yn bwrw ymlaen, es i am dro i Ben y Bryn. Cyn mynd yn ôl i'r studio, roedd Meirion am ddangos ffynhonnell a'i ysbrydoliaeth i mi.
Bai Ceredigion sy'n o'n, on cwmpas ni fan fel arch to Mae fe'n rhywbeth yym hynod o swynol, hynod o yy gyffrous yn weledol. A d- dyna wrth gwrs beth oedd gyda Riley yn y bôn yndyfe wrth gwrs ond fi'n fi'n ame y bydde Riley di- wedi wedi gwbod am be' sy mas ma' 'na sef Cantre'r Gwaelod yndyfe? Hmm. Y ddinas 'ma sy 'di ca'l 'i cholli o dan y môr. O'n cwmpas ni myn 'yn nawr ma' holl chwedlonieth Cymru ag yym Yn bersonol, bydda i'n bydda, bydda i'n hoffi cynnwys merched yn y llun gorffenedig oherwydd mae yna gysylltiad creiddiol rhwng merched a dŵr yn chwedloniaeth Cymru. Mae'r môr ei hunan rhywbeth, i fi'n bersonol, mae fe'n rhywbeth benywaidd, mympwyol, atyniadol. A dwi'n yn credu, chi'n bod, bod e'n cyd-ddigwyddiad pan mae pobl yn cael gwyliau amser rhydd o'r gwaith. Maen nhw'n mynd nôl yn reddfol at y môr, achos mm. o fyna dath bywyd yn wreiddiol a mae pobl yn dychwelyd rhyw fan geni ysbrydol ynddo fe.
Mae stiwdio Catrin yn ei chartre ym Mhwllheli. Mae hi'n gweithio gyda tecstiliau, peint tecstil a blociau argraffu. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld shwt mae'r pethau yn dod at ei gilydd.

Mae Meirion yn rhannu ei stiwdio yn Aberteifi gyda'i dad, yr arlunydd Aneurin Jones. Mae'n defnyddio palet lliwgar o baent acrylic a mae fe'n cael tipyn o hwyl arni.

Aberystwyth. Shwmae defnyddiol yw'r yw'r brasluniau yn y proses nawr? Yym, wel belled hwn yn cwestiwn llaw fer bersonol yw'r brasluniau yma. Dwi'n cofio, wrth edrych ar y nodiadau, beth oedd yn digwydd ar y pryd. A felly dyma'r cam nesaf wedyn sef rhoi ar waith yr yy pethe creiddiol gwreiddiol 'na. A wedyn ma' pethe'n dechre cymryd ffurf myn 'yn nawr dyma'r lliw o'n i'n gweld yn y cefndir myn 'yn. Wi'n cofio ryw gynnwrf yn y môr. Mae'r coch 'ma yn sefyll mas fan hyn, felly rhoi'r jig-so at ei gilydd nawr. Shwt mae palet yn cymryd rhan yn y holl broses creadigol, y lliwiau er enghraifft? Ie, mae 'na rai lliwiau sydd yn arbennig o arbennig i fi mewn ffordd, sef mae'r lliw twrcoes yn yn hoff lliw 'da fi, mae'r lliw piws, dyna beth o'n i'n trio neud bore 'ma mewn gwirionedd oedd cyfuno'r lliw piws a'r twrcoes yn y môr fan hyn, a ma' hwnna'n creu ryw effaith arallfydol bron a bod. Y poster yn un ffordd, mae'n dweud un peth, rili, dod i Aberystwyth a gael gwyliau perffaith. Ond yn y llun, fel ti'n dweld, y holl golygfa ar y môr a pethau fel yna, mae rhywbeth o dan y wyneb, yn dyw e? Fi'n gobeithio bod e. Fi'n gobeithio bod e, yn ytrach na bod e'n jyst yn rhywbeth arwynebol, bod 'na gysylltiadau a bod 'na gyfeiriadau, awgrymiadau dyfnach yn digwydd 'ma. Ynglŷn â'r merched 'ma myn hyn, nid portread o tair merch dwi'n mynd i wneud, ond Trial peint o presenoldeb benywaidd, hynny yw bydd yn cyd-fynd gyda'r syniadaeth o'r môr fel fel peth mamol, peth mympwyol yndyfe? Pan ti'n wneud llun fel hyn, rhaid i ti gael sgwrs gyda'r llun hefyd ac yn gwrando i'r llun ei hunan. Yn hollol. A fi'n credu nawr mae'r broses greadigol yn yn digwydd, nawr mae'r bwrlwm creadigol yn dod yndyfe? Yym dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, chi mwy neu lai'n cael eich sgubo fel y tonnau 'ma. a'r ysbryd creadigrwydd yn'w e?
A nawr mae Catrin yn adeiladu haenau newydd drwy dorri siapiau allan o'r defnyddiau lliwgar. Catrin, ti'n uh, defnyddio defnydd naw ac yn uh, agrafu fan hyn, Trysoran. Ie. Yeah. Ti'n gallu weld naw uh, y personaliaeth ti yn dod drosodd mwy gryf. Yndi, yndi. Yn, yn amlwg, uh, mae'r ma printiau wedi bod yn ddifur achos dwi wedi cael Aberystwyth i fewn. Mm. A, a hefyd gweithio ar ddefnydd yn holl wahanol i weithio ar bapur. A y paent uh, hefyd yn cynrychioli lliwiau sgafnach o lawer. Be sy'n ddifyr rwan ydi bod bo fi'n manylu er na defnyddio defnyddio ydw i ma'n dal dwi'n defnyddio nhw fel paent i ryw radde a hefyd yn mynd yn ôl i i'r poster efo'r bobol yn gwisgo defnyddia t'mod blodeuo dal i adeiladu ond hefo defnyddia. Mae'n perthyn i ti nawr. Yndi. Ar y ar y papur mae'n edrych fel gwei- ry- rywbeth ti'n gweithio arno. Yy yndi. Nawr mae'n edrych fel rywbeth hollol wahanol iddi. Yndi. Gwaith ti. Ia. A hefyd... Ie, yn hollol. ...y broses nesa ŵan ydi dwi'n mynd i fod yn gwnïo a ma'r printio'n eitha difyr... Hmm. ...hefyd. Ma'r yym llythrenne wedi ca'l 'u cymyd o hen warws yym yr Herald yn Ganarfon... Hmm. ...felly ma' 'ne elfenne o gwahanol arfordir... Ie, ie. ...yy ti'n gwbod we- ma' 'na rane o Gaernarfon wedi ymsuddo i fewn hefyd. Felly dwi am ddechre gwnïo ŵan.

Wel Marian, mae llun wedi orffen nawr, and mae'n tanio gyda lliwiau llachar. Mae cysgodion hefyd yn yn dwfn yn cyfoethog fan hyn. A mae lliw coch yn dechrau sefyll allan. Fi'n credu bod y llun wedi cyflawni'r dibenion yn yr ystyr bod e'n wedi dod o'r peth gwreiddiol, sef syniad Riley. O Aberystwyth yr Aberystwyth, dwristaidd, liwgar, atyniadol, a dwi'n gobeithio fod yn rhoi peth o'n hunan mewn mm. yn, y, yn y cyfansoddiad hefyd, sef yr, y dylanwad sydd yn dod o'r chwyth fan hyn a'r y presenoldeb benywaidd fan hyn. Mm. Ti'n deall y holl chwedlau am bai Ceredigion. So ti'n dod at y llun a dy hanes, dealltwriaeth hollol wahanol i rywun fel Riley sydd yn dod i weld y holl prom a phethau syml ar y gwyneb. Oes yna unrhyw dylanwad arnot ti yn arbennig? Traddodiad crefftwyr yn bwysig iawn. Mae crefft yw hwn yn fwy na gwaith celf i fi. Y grefft o beintio. A mae hwnna yn tynnu o draddodiad y crefftwyr cefn gwlad Cymru, pobl oedd yn wneud y gambor, y llwygaru, nôl i'r alawon gwerin, cywyddwyr y canol oesoedd, nôl i'r Celtiaid oedd yn creu'r croesau Celtaidd 'ma. Felly, dwi'n credu yr ochr grefft Gymreig 'ma sydd tu ôl i'r cyfan, fi'n credu. So ti'n anwybodol o hen hanes o crefftau'r ardal, Ceredigion? Ie, yn y bôn, ie.
A fi'n credu beth yw e, yw parch at y cyfrwng. Mae paent fel stwff yn stwff hud a lledrith. Mae fe'n creu rhith, yn dyw e. Hmm. Beth yw hwn? Yn cemege pishyn o bren yw e. Hmm. Ond gyda... Mae'r paent ma yn rhyw stwff transcendental iawn yn fi'n credu, yndyfe? Mae fe... Hmm. Mae fe rhyw gyfrwng yy lledrithiol iawn. Ti'n defnyddio yym y cof o gwbl? Ti'n gallu cofio y hmm. profiad i- Ydw. o edrych? Mae cof eith- eitha da 'da fi fi'n hmm. credu. Fi'n ffodus iawn felly yym ia cyfuniad o o bopeth yw e yn y pen draw, y braslunie gwreiddiol, y cof, y dychymyg, mae popeth yn mynd mewn i'r cocktail, hmm. a mae rhywbeth gwahanol yn dy mas 'na, dwi'n meddwl, fi'n credu. A dyma coctel gwahanol iawn.
Dwi wedi ffeindio fo'n anodd i wneud fel comisiwn, i fel fod yn onest. Um, Mae yna anodd.
Um, dwi, o'n i ffeindio fo'n anodd i, i weithio fel cyfanwaith, mm. achos ar un cyfnod o'n i'n hoffi rhannu ohono fo, ti'n gwybod. Mae wedi bod yn anodd i gael y, y dy lifo a'r llifiant i fod weithio fel cyfanwaith. Na, dwi'n meddwl mae'n ffantastig.
Licen i weld rhywbeth fel 'na fel poster i Aberystwyth nawr. Ie, fysa'n eitha difyr. Ie. A ma'r defnyddiau dwi 'di ddefnyddio, wel, ma' lot o wisgoedd dwi 'di gwisgo yym ma' fel ail seiclo. So ma' rhyw hanes o hanes ti a hanes teulu, hanes plant. Wrth gwrs, yym ti'n gwbod o'dd e'n pwynt i fi ddefnyddio defnyddio o Aberystwyth. 'dio'm yn ddiddori fi felly. Dwi'n meddwl bod o'n yn ddifyr bo' fi 'di defnyddio defnyddia a siapie dwi'n hoffi a dwi 'di defnyddio n'w fel paent a a pasteli i rw radde. Ie ma' ryw traddodiad yn dod gyda ti o cefn gwlad Cymru hefyd. A a'r cerddoriaeth i rw radde. A cerddoriaeth ie. Achos achos bo' fi 'di ca'l 'yn hyfforddi mewn cerddoriaeth. Catrin, ti'n dweud lawr y gwaelod, Penydaeth, beth mae hwn yn olygu? Wel i i bobol sy'n dod i aros i Aberystwyth a ma' n'w wedi cyrredd a mwynhau 'u hunen yn Aberystwyth ac yn yy fy hun, dwi'n meddwl, pen y daith falle, ond cychwyn taith newydd falle, i ddatblygu mwy o waith tirlynol fel hyn.
Mae hon yn olygfa ffresh iawn o Aberystwyth, dwi'n dwlu arni. Ac mae Meirion wedi creu tair merch Yn llawn o ddirgelwch, mewn môr o eleini. Piti na faser cwmnïau rheilffordd heddiw yn comisiynu arlunwyr i creu delweddau ar gyfer eu posteri.